Ginn dann d'Vertrieder vun den aneren unerkannte Culten, déi also d'groussherzoglech Koppel an d'Famill lo an d'Kathedral eraleeden, vun der Säit erfort. Si kommen also eran, de Grand-Duc Henri, d'Grande-Duchesse Maria-Theresa, an ech hat et gesot, déi ganz groussherzoglech Famill ass. Derbäi, den Ierfgroussherzog Guillaume, d'Ierfgroussherzogin Stéphanie, de Prënz Félix an d'Prinzessin Claire, de Prënz Louis an d'Prinzessin Tessy, d'Prinzessin Alexandra an och de Prince Sébastien huelen elo Plaz.

A mer héieren elo als éischt Stéck d'Entrada festiva vum Flore Pieters, engem belschen Organist a Komponist aus dem zwanzegsten Joerhonnert,

Wou mer haut biede fir Iech, Altesse Royale, a fir ganz Lëtzebuerg, dass mer kënne geschlossen an d'Zukunft goen, och geschlossen zesumme mat all deene Reliounen, déi hei zu Lëtzebuerg vertruede sinn, an wou elo dräi Vertrieder wäerten hiert Gebiet un äis riichten. Ech giff och all déi opfuerderen, déi et net esou mat der Relioun hunn, fir stëll ze maachen an eis eis Gebieder an hirem Häerz ze begleeden.

de la joie et de la paix, afin qu'il puisse continuer à servir son pays en toute fidélité. Ganz speziell biede mir haut awer och fir eis ganz groussherzoglich Famill. Hal deng Hand iwwer eise Grand-Duc a seng ganz Famille, leed se op all hire Weeër a feier se an hiren Décisionen.

Das bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus. Amen. An nom Prélude interreligieux geet et elo weider mam musikalesche Programm, an zwar dem Notre Père, engem Extrait aus dem bibleschen Oratorio In Terra Pax vun 1944, wat fir d'éischte Kéier exekutéiert ginn ass am Mee 1945

An no dësem Extrait komme mer elo bei d'Liesung, eng biblesch Liesung aus dem Buch Jesus Sirach aus dem Alen Testament, virgedroe vum Marc Jeck. Et geet hei ëm d'gëttlech Weisheet a wéi sech de Mënsch se sech de Mënsche matdeelt. Toute sagesse vient du Seigneur et demeure auprès de lui pour toujours.

Dieu en accorde une part à ceux dont il veut se laisser voir. Paroles du Dieu vivant. An no der Liesung ass et dann elo d'Usprooch vum Äerzbëschof, dem Monseigneur Jean-Claude Hollerich, vun där mer och gespaant sinn, wou mer net wëssen, wat elo kënnt, Här Hellinghausen. Absolut. Altesse Royale, Exzellenzen, léif Leit alleguer, erlaabt, dass ech fir d'éischt der Maîtrise Merci soen. Si séngt ëmmer wonnerbar schéin. Mee haut hu se e besonnesche Programm. Et sinn esou vill Musekstécker do vun 1945, wéi eis Grande-Duchesse Charlotte aus dem Exil erëmkoum sinn. Dat verbënnt dës Plaz An dat verbënnt eis alleguerten mat der Geschicht a mat engem Stéck Identitéit vum Lëtzebuerger Vollek, vun der Lëtzebuerger Natioun. An Identitéit, Altesse Royale, Dir hutt et de Moie meeschterhaft gesot, Identitéit ass eppes, wat ganz wichteg ass fir e Vollek. An et ass besonnesch wichteg an Zäiten, wou eis Kultur sech rapid verännert, a mir sinn a sou enger Zäit, déi eng nennen et postmodern Gesellschaft, déi aner post-postmodern Gesellschaft, Et kënn ee verschidden Nimm ginn, mee et bewierkt a ville Leit och eng grouss Onsécherheet. Eng Onsécherheet virun der jëtzleger Zäit an och eng Onsécherheet virun der Zukunft. A mir wëssen aus der Geschicht, dass esou Zäite vun Onsécherheet ganz geféierlech kënne sinn. well do kënne Saachen dobäi erauskommen, wou sech net freet, wann ee sech seng eege Sécherheet baue muss, seng eegen Identitéit no näi definéiere muss. An ech mengen, zu där Identitéit, do gehéieren och d'Reliounen. Well d'Relioune sinn eppes, wou d'Leit sech domat identifizéieren. An dat stëmmt sécher zu Lëtzebuerg fir d'kathoulesch Kierch, fir déi jüddesch Communautéit, déi scho ganz laang hei am Land sinn. An dat stëmmt och fir déi Reliounen, déi net nei sinn, awer e bësse méi nei sinn. An déi och Lëtzebuerger hunn, déi och Punkte vun Identifikatioun a vun Identitéit fir vill Matbierger sinn. An duerfir, grad an deem kulturelle Wandel, ass et duerfir vu gréisster Wichtegkeet, datt déi Reliounen och hir Plaz an der Gesellschaft hunn, niewent aneren Acteuren, dat ass ganz kloer, mä datt och d'Relioune mussen hir Plaz hunn. An dat heescht och, datt zur Identitéit vun deene Reliounen och déi Gebaier gehéieren, wou Relioun praktizéiert gëtt. Well vill Lëtzebuerger identifizéieren sech mat dëser Kathedral. Et ass op dëser Plaz, wou viru 70 Joer gefeiert guff, dem Härgott Merci gesot guff, der Muttergottes Merci gesot guff, dass eist Land nees fräi ass an dass d'Grande-Duchesse nees do war. An op ville Plazen sinn et Kierchtierm, déi och an eisen Uertschaften, an eise Stied, an eisen Dierfer déi lëtzebuergesch Identitéit prägen. Dat net unzehuelen oder dogéint ze goen, dat mengen ech wier ganz grav fir déi Identitéit vum Lëtzebuerger Vollek grad an dier Situatioun vum kulturelle Wandel. Mee dat heescht och, datt mir als Reliounen eis mussen nei opstellen an an d'Zukunft eragoen. Dat heescht och, datt mir net däerfen déi Relioune sinn, wou een deen anere bekämpft. mee wou mer mat groussem Respekt, a Respekt ass méi wéi Toleranz, zesummen an d'Zukunft ginn an als Reliounen eise Beitrag leeschte fir déi Eenheet an déi Identitéit vum Lëtzebuerger Vollek. Well Identitéit ass gebündelt an dësem Moment. Se kritt hir Legitimitéit vun der Vergaangenheet, mee se kënn nëmme bestoen, wa s'an d'Zukunft op ass. An eng Identitéit, déi sech verschléisst, ass eng Identitéit, déi ënnergeet. Et mécht mech traureg, wann ech an Internet-Commentairen heiansdo liesen, wat do iwwer Flüchtlinge gesot gëtt. Do musse mir eis als Chrëschten, als Moslem, als Judden, als Lëtzebuerger dofir schummen. Leit, déi esou vill Leed op sech geholl hunn. déi verdriwwe gi sinn, déi Honnerte vu Kilometer hu misse goen, a mir mat eise Wäerter, mir wieren net méi bereet fir déi opzehuelen. Dat wier ganz traureg. Wann dat esou wier, dann hätte mer eis Lëtzebuerger Identitéit verroden. An dann hätte mer, giff mer et net méi verdingen, de Retour vun der Grand-Duchesse a vun der Fräiheet ze feieren. Looss mer also als Lëtzebuerger zesummen an d'Zukunft goen. D'Relioune si prett, hiren Deel ze maachen, wa Politik a Gesellschaft dat akzeptéiert. A mer wëlle bieden fir eis groussherzoglech Famill, fir d'Grande-Duchesse a fir eise Groussherzog, well si verkierperen déi Identitéit vun eisem Land. Mir si frou an houfreg, dass mer se hunn, Vive Lëtzebuerg! Vive d'Groussherzoglech Famill! Vive eis Grand-Duchesse! Vive eise Grand-Duc! Amen. An no der Homilie vum Äerzbëschof Jean-Claude Hollerich komme mer dann elo bei dat nächst musikalescht Stéck, Abide with me. Et ass e chrëschtlechen Hymnus, komponéiert 1861 vum William Henry Monk, en engleschen Organist a Komponist mat engem Text vum Henry Francis Lyte vun 1847, dass e Stéck wat, wat der alleguerte kennt, et gëtt bei ville Geleegenheeten, reliéisen a weltlechen, gesongen, esou och elo, an zwar als Hommage un d'Zaldote vun England a vun de Vereenegte Staaten, déi am Zweete Weltkrich gefall sinn.

An esou wéi ugekënnegt, deen bekannten Domine salvum fac vum Albert Leblanc, dem fréieren Doumorganist, komponéiert zum Schluss vum Krich an uropgefouert de 15 Abrëll 1945, een Dag nodeems d'Grande-Duchesse Charlotte erëm war aus dem Exil, an an deeër Mass mat de Déiem, wou si selwer derbei war.